Hama dzangu muna Kristu Jesu, regai ndikukwazisei ndichitenda kuti muri kurarama, ndichitenda kuti muri kuenderera mberi nekunamata Mwari. Nyasha dzaMwari dzirambe dzichiwanzwa pamusoro peupenyu hwenyu. Mwari vakuitirei zvakanaka. Nhasi tiri kuenda pa Part six ye walking with God scripture yedu tiri kuiwana kuna First Kings 19 kubva pa verse 1 kusvika pa verse 9. Part six ine ma challenges nekuti apa tiri kuona mabasa makuru akaitwa pa chapter 18 yakunopera. Tiri kuona zvekare vatendi vazhinji vatsva vakatendeuka vakati The Lord He is God, the Lord He is God. Vachisiiwa nemunhu waMwari atyisidzirwa naJezabel. Ndoda kuti nditrese pamwe chete nemi tichibatsirana kuti what happened pawalk yaElijah with God. Toda kuti tidzokere kwekutanga kuchapter 18 Regai nditsanangure kuti basa raMwari rinongoitwa according to instructions. Ma instructions akadimbuka basa rinorema. Ma instructions akadimbuka kufamba naMwari kunorema. Regai tidzokere ma instru kuma instructions akapedzesera kupihwa naMwari kuna Elijah. Pa chapter 18 kubva pa verse 1

akanzi go and present yourself to Ahab and I will send rain but tikaverenga zvakaitika pachapter 18 kusvika kupera kwayo a lot of things happened zviri beyond presenting himself to zvimwe zviri scriptural zvimwe hazvisi scriptural Ndopatinoda kuti tione kuti dambudziko rakatangira papi nekuti vakafamba zvakanaka moto ukaburuka ukapisa chipiriso vanhu vakati the Lord he is God the Lord he is God kwese ikoku kwakanaka pane nzvimbo yakatangira dambudziko when a man of God goes beyond What is permitted by God kuti muKristu ari kufamba naMwari akuita zvimwe zvisingatenderwi naMwari. Ndopanodimbuka kufamba naMwari. Ndopanotangira maprobrems. Regai tichienda pachapter 19 verse 1 tinzwe kuti chii chakaitika ipapo.

that of one of them. Pano tiri kuona Elijah achitumirwa message naJezabel anova ndiye akanga ari mutungamiri wemaprophets aBaal aakanga auraiwa naElijah. Ndoda kuedza kutsanangura kuti That killing of the prophets of Baal is not supported by scriptures and kana Mwari vakangoti enda unozvipresenta kuna Ahab that instruction does not include the killing of the prophets of Baal. Ndicha. Torana nemi topfuura through a lot of scriptures kuti zvinzwisisike nekuti i portion of this teaching ye walking with God iri very important. Inogona kuratidza what can happen, inogona kuratidza what can break the walk with God. Dambudziko ratinoona apa ndere the use of the sword. Scripture ine zvainotsanangura in detail about living by the sword. Pana Johani chapter 18 pana John 18 verse 10 to 11 tiri kuona Peter who was literally walking with Jesus. Aifamba naJesu from day to day. Aive naye neusiku neusiku. Akasvika panguva yaakashandisa a sword. Toda kuti tinzwe mashoko akataurwa naJesu pamusoro pe the use of the sword. Pa verse 10 panoti, Then Simon Peter, who had a sword, drew it and struck the high priest's servant, cutting off his right ear. The servant's name was Malchus. Jesus commanded Peter, Put your sword away. Shall I not drink the cup the Father has given me? Panapa tiri kuona Ishe Jesu vachirayira Peter kuti aite put his sword away, vachimutsanangurira kuti sword yake yanga yakuinterfere necup yaifanira kumwiwa naIshe Jesu Kristu. Pano Petro akanga aakushandisa simba renyama. Pano Petro akanga aakushandisa simba resword. Akanga asisarida ene spiritual warfare. Akanga aita come of spiritual warfare. Pa 49

and he touched the man's ear and healed him. Pano tiri kuona kuti ma disciples vaifamba naJesu they also fell into the temptation of relying on the sword. Vakatanga vakuda kushandisa maswords, Jesus said to them, no more of this. Petro akanga atoshandisa sword yake adimbura nzeve yaMalchus. Jesu hanzi vakatora nzeve iyoyo vakaidzosera pana Malchus vakamuita heal. Zvavairatidza kuma disciples ndezvekuti that was not the type of spiritual warfare Jesus had come for. In other words, they were now going on a floric of their own. They were now using their own method of settling scores. But nzira yaMwari yekuita zvinhu ndeyekurwa in the spiritual realm. Regai nditsanangure kuti Elijah had started very well. Elijah had acquitted himself very well. He had said, Ngatitorei mabhuru mairi. Uyo Mwari anopindura nemoto ndiye anofanira kunamatwa. He had defeated Baal in the spiritual realm. He had outsmarted the prophets of Baal in the spiritual realm. They had called on Baal and no fire had come. Vakanga vadaidzira vakasvika pakuzvicheka nemapfumo. Vakawana nguva yakakura vakakundikana. Iye akatanga kunamata kuna Mwari wake akapindura nemoto. Vanhu vose vakati, The Lord, He is God. The Lord, He is God. Zvichireva kuti hondo iyi yakanga isiri yesword. Hondo iyi yakanga isiri yeflesh and blood. But Elijah took it to flesh and blood. Ipapo ndopakatangira dambudziko. Pataverenga kuna First, kuna First Kings 19 kubva paverse 1, panoti, Ahabhu akaudza Jezabheri zvese zvakanga zvaitwa naElija, including kuurayiwa kwanga kwaitwa vaprofets aBaal nemunondo naElija. Ipapo hanzi ndopakazomutsa hasha dzaJezabheri, akatumawo meseji kuna Elija kuti, Ma, ma, vanaMwari ngavandirove varambe vachidaro mangwana ndikasakuitira zvawakaita vamwe va, ndikini maprophets aBhaari. Nyaya yandoda kusimbisa ndeyekuti reliance on the sword will draw the sword to you. Ngativimbei naMwari. Ndinofarira zvinoimbwa naMufundisi Gumbo vanoti handina bakatwa, handina uta nemuseve ndofamba naJesu, ndofamba naJesu chete, ndofamba naJesu, ndofamba naJesu chete, ndofamba naJesu, ndofamba naJesu chete. In other words, kufamba naJesu Kufamba naJesu chete is enough you don't have to rely on this world rely on Jesus Christ. Pana Matthew panotsanangura zvakanyanya zvekare pamusoro pesword. Matthew 26 verse 50 to 54 inoti.

Panapa Jesu vari kujekesa pachena kuti those who live by the sword will die by the sword. Zvichireva kuti it's totally not acceptable to rely on the sword. Hondo iyi kana kuti hondo yemweya kana kuti hondo yemukunamata ndeyemweya it's not settled by the sword.

paGomo reCarmel yanga iri in the heavenly realms. Moto wacho wakanga usingangopfuta uchibva kumativi, it was coming down from above, zvichireva kuti the fire yakaunzwa naMwari was coming from the heavenly realm. Ipapo ndopaifanira kuguider Elijah kuti hondo yaakanga achirwa was a spiritual warfare yairwiwa from the heavenly realms. Kuuraya kwaakaita maprophets aBaal opened him to an attack also with a sword by Jezabel. Jezabel akanga abvira kare achishandisa a sword. to attack the prophets of God ndopatinonzwa kuti pane vamwe vakanga vatovigwa mumapako hundred of them vakavigwa into two caves pamusana pekuti vakanga vari at the danger of being attacked by the sword naJezabel regai nditsanangure kuti it is dangerous to use Macarnal methods to use macarnal methods kurwa hondo yaMwari it is dangerous to use maprinciples of human beings to settle mascores anenge achirwiwa hondo yemumweya Elijah paakangotanga kushandisa munondo paakashandisa munondo to attack the prophets of Baal Ipapo ndopakavhura mukana wekuti Jezabheri afungewo kuti anogona kumuataka. Regai nditsanangure kuti Elijah paakauya akasangana naAhab, he was in a spiritual realm. Anga ari hidden in a spiritual realm yekuti kunyange Ahab paakati you are the troubler of Israel, Iye akapindura akati, Handisi trouble of Israel. Iwe Ahab ndiwe trouble of Israel. Ahab akabva atogumira ipapo haana kuenderera mberi neargument iyoyo because Elijah was on a stronger ground. Ndoda kusimbisa kuvana vaMwari kuti when you walk with God you are on stronger ground if you remain

versus the prophets of Baal yanga yabva pa level ya Baal versus God. Hondo yacho yaifanira kungoperera pa level ya God versus Baal and Baal anga akundwa, anga akundikana dismally there was no need to fight against flesh and blood. Pana first Kings 18 verse

Vakukomandwa apa vacheche vangotendeuka vacheche vachangotanga kuuya kuna Mwari vabva mukuti the Lord he is God the Lord he is God pa 40 pava pati then Elijah commanded them seize the prophets of Baal don't let anyone get away They seized them, and Elijah had them brought down to the Kishon valley and slaughtered there. Regai nditsanangure kuti ipapa ndipo pakatangira dambudziko. Ndipo pakanyanya kutangira dambudziko pekuti akatoshandisa kunyange maspiritual babies kunobata vaporofita vaBhaari. aka involver ma spiritual babies in blood letting. Regai nditsanangura kuti there is a danger yekuti kana uchiziva Mwari uchifamba naMwari of involving ma spiritual babies into the physical into flesh and blood. Iyo hondo ichifanira kurwiwa in the heavenly realm. Of involving ma spiritual babies into the physical, into flesh and blood. Iyo hondo ichifanira kurwiwa in the heavenly realms. Regai nditsanangure strongly on this aspect.

Paverse 3 panopisa tsitsi, Elijah was afraid. Elijah never used to be afraid. Aiti akanzi naMwari enda unosangana naAhabhu aisumuka achienda kunosangana naAhabhu. But pano apa akutyisidzirwa nemudzimai waAhabhu, Jezabheri. and akutanga kutya. The problem inoitika kana usisaite walk with God ndeyekuti kutya kunotanga kuuya. Once you stop walking with God you will be afraid. You can not avoid being afraid. And regai nditsanangure kuti the type of fear which comes on a person who has stopped walking with God is serious I fear iri intense. I fear inounza kumhanya kwakanyanya. I fear inounza kutaura mamwe mashoko even ekukumbira rufu. Tienderere mberi from verse 3 yechapter 19. Elijah was afraid and ran for his life. Tinoda kuti timbomira zvishoma. This is a man who has been walking with God from chapter 17. He is the man aiudzwa naMwari kuti enda unogara pakati ndozokupa zvekudya pakati, enda kuchirikadzi yeZerefati, enda unosangana naAhabhu. But now he did too many things without consulting God. Kubva paakanzwa shoko raMwari pana First Kings chapter 18 verse 1. Haana kuzonzwazve from God. He carried on doing things without going back to God. Without asking God kuti what is the next stage. Panapa apihwa message naJezabel. Hatisi kuona achibvunza Mwari kuti Mwari ndochiita sei, ndoenda kupi, ndoita sei. He is just getting afraid. akungotanga kumhanya hama rega nditaure newe nditi usangomhanya usangopaparika nesango usangotiza ask kuti God what shall I do ask God where do you want me to go What do you want me to do? How should I react to the words of Jezebel? But Elijah haana kuwana nguva yekunamata. Haana kuwana nguva yekubvunza Mwari kuti ndochiita sei. Hama kana uchifamba naMwari, when you are confused, don't move. When you no longer know what to do hide yourself in God call on the name of the Lord because ukamhanya unomhanyira kusiriko ukatsvaga zvekuita unoita zvisirizvo ukatsvaka uh, personal help unoita zvisirizvo When God has not spoken do not do anything when God is not saying anything do not do anything there is a danger yekuzongoita zvese zvese pamusana pekuti wakushandisa experience wakushandisa human knowledge wakushandisa human instinct human instinct inokukuvadza nekumhanya Human instinct inokukuvadza nekutiza usingazive kuti unonogumira kupi. Ngativerengei tinzwe matiziro akaita Elijah. Kubva paverse 3, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Bethsheba in Judah, he left his servant there. Well he himself went a day's journey into the desert. He came to a broom tree, sat down under it and prayed that he might die. Hama ndoda kutsanangura zvishoma pamusoro pekutiza kwakaita Elijah. Akasvika pakunosiya muranda wake pane imwe nzvimbo. Akasiya vanhu vaakanga atendeutsa in in thousands or millions vakanga vati the Lord he is God, the Lord he is God. He left them without a pastor, he left them even without his servant nekuti akatotora servant yake akanoisiya kuBethsheba muJudah. Vanhu ivavo vaizorerwa nani? Vanhu ivavo vaizorarama sei? Manomana aSatani anoita kuti a disturb your walk with God nekuti anoziva kuti if you continue to walk with God ucharera vanhu, if you continue to walk with God uchachengetedza vanotenda, if you continue to walk with God you will continue doing God's work. Regai nditsanangure ndichiti kusiiwa kwakaita vanhu vakanga vatendeuka yakave wasted effort. Yakave opportunity yaJezabel kuti aite take the grip over the nation again. Ivo vanhu vakanga vadzikinurwa vakuziva kuti the Lord he is God the Lord he is God Regai nditsanangure kuti Satan anoshandisa mano mano ekuda kukusepareta from walking with God ekuda kukusepareta from relying on God ekuda kukusepareta from continuing to do Ma instructions aMwari anoda kuti upedzesere u, wakuriraya nepfungwa dzako. Anoda kuti upedzesere wakuriraya nezvaunogona kuita. Aigona kumhanya, aigona kunosiya muranda kuBethsheba, aigona kuita a day's journey into the desert. But asvika muDesert, hanzi akarara pasi pemuti wemurara. Ndokubva anamata munamato usingafanire kunamatwa nemunhu anofamba naMwari. Akanamata kuti afe. Akanamata kuti aurayiwe. Dai Mwari vaigona kupindura mimwe minamato yatinonamata, uyu munamato waigona kungopindurwa kunzi, Ko watizirei kwawanga uchida kuurayiwa naJezebel kana uchida kufa? Regai nditsanangura kuti sometimes mimwe minamato yatinonamata under pressure inogona kutikonzeresa maproblems. Tikaverenga kumberi tinozonzwa kuti Mwari vakazomuti enda unozodza Elisha kuti aite take over from you. Regai nditsanangure kuti Don't utter ma prayers when you are confused. When you don't know what you want to say, don't say anything. Keep quiet. Kana usati waziva kuti Mwari vari kuda kuti udii, vada kukutuma kupi, vada kuti it's better kungonamata kuti Mwari ndiri pano. Cover me. Mwari ndiri pano. Protect me. Mwari ndiri pano. Guide me. Don't just run, don't just pray any prayer anyhow because you will pray yourself out of action. You will pray yourself out of walking with God. Nenguva iri kuteera ndichazodzidzisa pamusoro pezvakaitika between eh, pakati pechapter 19 kusvika kuna 21 Ipapo pese apa Mwari havana kushandisa Elijah vanga vakushandisa the other prophets because Elijah anga azvikumbirira kuti aurawe and anga ataura kuti basa iroro haacharida anga ataurira Mwari kuti I have heard enough never tell God that you have heard enough you can never have enough of God.

He said, Take my life, I am no better than my ancestors. Then he lay down under the tree and fell asleep. Mwari vane nyasha hama dzangu. Kunyange akanga anamata muramati wekuti auraiwe Mwari havana kumuuraya. Kunyange akanga anamata munamato wekuti akuda kufa Mwari havana kumuti afe. Tikaverenga pamberi pacho, panondiratidza nyasha dzaMwari, panondiratidza rudo rwaMwari, uyezve panondiratidza imwe benefit of righteousness, panondiratidza imwe benefit of blamelessness, panondiratidza imwe benefit of walking with God. Yes, you may go astray wanga uchifamba naMwari. Yes, you may miss the mark wanga uchifamba naMwari, but God will remember you. God will come back to you God will bring you food in spite of your running away from your assignment assignment yakanga yakapiwa Elijah yaive assignment yekudzosera vanhu kuna Mwari yaive yekudzosera vanhu kuna Jehovah zvino akangoti achangopedza kuvadzosera kuna Jehovah ndokubva avatiza hama nyaya iyi inosuwisa.